l-inkompetenza kbira li hemm kważi fid-dipartmenti kollha. Ġifieri, fis-settur nitkellem. Hemm vetting ta' xejn, jew ħanejt ta' kważi xejn għax ma xinkun ġenerali. Hemm xogħol ma sarx sew. Pereżempju, l-iktar ħaġa li impressjonatni tal-Maltemp Enterprise mela daw il-kuntratturi applikaw biex jibnu fabbrika. Għax kellhom garax, jagħmlu l-amara. Sewa.
U xtaqgħu jkabru. Mela. Tal-Malt Enterprise l-uffiċjal irid imur jiċċekkja l-garax, speċi biex jara naqra l-affarijiet biex jekk hemmx bżonn ikabbar. Qallu Mort għamilt inspection fil-garaxx, qallu hi. Qallu ċċekkjajt il-garaxx vera mikri tiegħu, ma ċċekkja xejn. Kull ma kien hemm ħaddiem wieħed, qallu ċċekkjajt naqra eh, speċi l-ħaddiem li kien hemm xejn. Il-makkinarju. Ġifieri da seta' ma ranċa ħadd ġo garaxx sewwa hmm. u għatem sakemm ġej l-inspektor. Tibda tgħid, taf kif? Darba minnhom qallu, u daw il-kuntratturi insomma xi 260 kellhom budget għal dil-binja. Qallu 260 qallu taf li lanqas tibda b'100 u 1.2 million, il-peress li kien hemm hemmhekk. Qallu suppost 1.2 million biex tibniha. Biex tibda, biex tibda he, tibna tibni. Sewwa. U daw ibbaġitjaw to 260,000, 260,000. Allura ħadd ma jgħidilhom xejn. Ħadd ma jgħidilhom isma' dawk il-flus x'ħa tibni. Imma meta meta biex ta' instabu daw id-diskrepanzi, it-tweġiba x'kienet? Xejn, kulħadd iċċassat, skużi l-espressjoni.
Eh, frustranti ħafna. Ħafna, ħafna.
Darba minnhom il-perit qalu ġifiri għaddit minn daw li dejn kollha ħadd ma ċċekkel id-diżin tal-binja ma tiflaħx għal dak il-pis.
U ħadd ma ċekja. Ehm, Mir-riċerka li għamilna aħna. Dawn li niftakar jien sewwa, ġifieri kien hemm ħafna ħafna affarijiet li jbelħuk. Fhimna illi biex ta' m'hemmx awtorità jekk fhimna sew li l-kompetenza tagħha hija li tagħraf li din il-binja qed tinbena b'mod sigur. li dik ir-responsabbiltà qiegħda interament fuq il-perit. Ifhem. U fuq il-warrant tal-perit tistrieħ l-affari.
Ħadd ma qal mal dawl, ħadd ma qal xejn hekk fuq hekk, jiġifieri ta' min ir-responsabbiltà, anzi bdew kulħadd ifarfar. Mhm.
Li mhux tiegħi, mhux tiegħi, mhux tiegħi. Li mhux tiegħu responsabbiltà tal-freestanding building speċi. Mhm. Kulħadd le mhux responsabbli. Il-BCA tgħid li mhux responsabbli huma u min għamel il-liġijiet jgħid li hu. Il-BCA responsabbli minni ma bdejx nifhem. U tipprovax tifhem.
Milli Billi nista' nifhem speċjalment il-BCA hija responsabbli għal binjiet li jkollhom appoġġ ma' terzi. Imma Lanqas hi responsabbli għas-sigurtà tal-binja nnfisha. Lejn dak hemm l-OHSA, li lanqas biss kienu informati. Eħe, u l-OHSA, l-OHSA imma huma responsabbli għall-health and safety. Jiġifieri mhux jekk il-binja hux qed tinbena sew u skont il-mestier u s-sena u ma nafx x'jgħidulha insomma. Imma, mela int għandek il-BCA li ttihom il-method statement u ttihom il- il-condition report biex jaraw it-terzi. Il-binja ħadd, il-perit biss. Issa jekk il-perit qatt ma jmur on site, mela għandek għandek problema enormi. Irriżulta li l-perit ma kienx qed tmur u bagħtet lil Jean Paul jieħu ritratti. Xi ħadd bagħat lil Jean Paul jieħu ritratti. B'hekk li ġara.
Mela, tlaqna?